Ah, Kolosai wa kerĩ kamweri ka ĩmwe na kinya ga ithatũ gekuga atĩrĩrĩ, nĩngwenda mũmenye ũrĩa ndĩgiaga nĩ ũndũ wanyu, na nĩ ũndũ wa andũ arĩa marĩ Laodikia, o na nĩ ũndũ wa arĩa matarĩ manyona niĩ mwene. Ndĩgiaga ũguo nĩgeetha magĩe na ũmĩrĩru wa ngoro na magĩe na ũrũmwe mohanĩtio nĩ wendani, na nĩgeetha maingĩhĩrwo nĩ ũtonga wa kũmenya wega ũhoro wa hitho ya Ngai, na nĩyo Kristo, ũrĩa thĩinĩ wake kũhithĩtwo mĩthithũ yothe ya ũũgĩ na ũmenyo. Paulo akĩaria ũhoro wa ũrĩa egiaga, araria ũhoro wa maũndũ wa mbaara ĩrĩa arũaga igũrũ rĩa kanitha ũyũ nĩ tũ- kana nĩ tondũ wa kanitha ũyũ warĩ akorosai na ũcio warĩ rodekia na na makanitha marĩa mangĩ akĩmathaithanĩrĩra mbere ya ngai tondũ nĩauga nĩ amahoyagĩra hingo ciothe agĩthaitha ngai igũrũ rĩa- rĩao agĩtangĩka igũrũ rĩa kĩrũgamo kĩao na nĩgetha makanitha maya mahote kwĩhanda thĩinĩ wa wĩtĩkio wao na ũhoro wao wa kũmenyana na mwathani witũ jesu kristo ona ningĩ mehande wega igũrũ rĩa wĩtĩkio ũrĩa me- metĩkirie Rĩrĩa maumbũrire na makiuga atĩ Jesu Kristo nĩ mwathani, na mĩhang'io yake yarĩ nĩgetha andũ aya makorwo mena mũthingi mwega, matigakorwo kwĩna morutani mangĩ mekũreherwo, morutani marĩa mangĩmathũkia, kana marutani marĩa morutani marĩa mangĩmeheria kuma wega-inĩ wa Ngai, kana mangĩmongerera mĩrigo. mĩingĩ tũrĩa tũkuona, tondũ nĩ kwarĩ na morutani maingĩ ma mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kwarĩ Ayahudi mokaga gũthomithania atĩ we watuĩka Mũkristiano, kwĩ no nginya ũkũrũ, kwĩ maũndũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka marĩa mekagwo kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. Nao andũ arĩa marĩ Ayunani, andũ a Ngiriki na andũ a Roma na andũ a ndũrĩrĩ iria ingĩ, nao no mokaga na ũrutani wao wa kuga nao no marĩ na ũmenyo mũna. kana no marĩ na njĩra ciao cia gĩthemba kĩna iria andũ magĩrĩirũo nĩ gũkorũo makĩrũmĩrĩra na nĩgetha ũhoro wao wa kĩĩroho ũgaacĩre. No nĩ kũrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa njega yahunjĩirio makanitha maya, na ndũmĩrĩri ĩyo kana ũhoro ũcio mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũhoro ũcio rĩrĩa maũnyitire, noguo o wiki magĩrĩirũo nĩ kũũrũmĩrĩra, na noguo wiki magĩrĩirũo nĩ gwĩkĩrĩra. no ti maũndũ macio mangĩ marĩ mareherwo nĩ tondũ Kristo nĩ arĩkĩtie kũre- kũmarehera wĩathi na kwoguo arauga atĩrĩrĩ nĩ ndĩgiaga nĩ ndĩ nĩ amahoyagĩra nĩ atu- nĩ atwĩragia ũhoro wao nĩ amandĩkagĩra marũa nĩ amatũmagĩra ahunjia na nĩgetha makanitha maya na nĩgetha etĩkia rĩ matikae gũkorwo kwĩ hĩndĩ mangĩrutwo kuma wega-inĩ wa Ngai kana moke mahunjĩrio ndũmĩrĩri ingĩ cia kũmongerera mĩrigo matagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mongereirwo. Arauga andũ arĩa manyonete na arĩa matanyonete, ma akristiano kana etĩkia othe rĩ, nĩ ndĩnogagia igũrũ rĩao tondũ nĩ ndĩ- nĩ ndĩmacayagĩra. Tondũ Paũlũ nĩ eheanĩte na akauga niĩ nĩ thiaga kũhunjĩria andũ a ndũrĩrĩ kana ndatũmirwo ndĩ ndungata ndĩ mũtũmwo wa gũthiĩ kũhunjĩria andũ a ndũrĩrĩ. Ndĩgiaga ũguo nĩgetha magĩe na ũmĩrĩru wa ngoro na magĩe na ũrũmwe mohanĩtio nĩ wendani. Ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wao wa gũka ũrĩa aramomĩrĩria, nĩ ũhoro wao makorwo mena ũmĩrĩru, mena andũ maramenya kũrĩa marathiĩ, andũ mena ũcamba na andũ mena ũma. na wĩtĩkio ũrĩa marĩkĩtie gwĩtĩkia. Tondũ ũngĩkorwo wĩna ũma na ũhoro ũrĩa wĩtĩkĩtie, ũngĩkorwo wĩna ũmĩrĩru na wĩna ũcamba, ti maũndũ maingĩ mangĩũka gũkwenyenyia na mahote gũkwenyenyia. Angĩkorwo nĩ ũramenya ũrĩa wĩtĩkĩtie, gũtirĩ maũndũ maingĩ mangĩkũrehera thĩna, ona gũtirĩ maũndũ maingĩ mangĩkũgitĩra, kana mangĩgũkĩrĩra na magũtorie, hĩndĩ ĩrĩa wĩna ũmenyo wa ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩtĩkĩtie, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũhiana. na koguo ona mũcukani agĩikia mĩguĩ yake, we nĩ ũkoragwo wĩharĩirie kwĩgitĩra mĩguĩ ĩyo, nĩ tondũ wĩtĩkio waku nĩ mũrũmu, na wĩtĩkio waku wĩna hinya, na mwĩtĩkio waku ti wa kũinainia oro ũguo. Ningĩ ũhoro wa ngwatanĩro na kuohanio hamwe na wendani naguo nĩ ũndũ wa bata thĩinĩ wa kanitha wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Mũndũ mũkristiano ahonoka ũndũ ũmwe agĩrĩirwo nĩ gũkorwo enaguo kana mwĩtĩkio wothe nĩ ũhoro wa gũkorwo wĩna kanitha ũrĩa ũrĩ waku. Tondũ no twĩte kanitha waku wa mũciĩ, no nginya mũndũ wothe akorwo na kanitha wake wa mũciĩ. Andũ arĩa ũgwatanagĩra nao, andũ arĩa makũĩ, kũrĩa ũtungatagĩrwo. kũrĩa wĩna mũhunjia ũrĩa ũkũhunjagĩria kũrĩa wĩna ndungata cia ngai iria igũtungatagĩra andũ arĩa mũho- mũgwatanagĩra nao andũ arĩa mũthathaiyagia ngai hamwe nao andũ arĩa mũgocaga hamwe nao mũtiũrĩa ugĩte gũkũ nĩkuo gwa gwitũ no nginya mũkristiano wothe akorwo ena kanitha wake wa mũciĩ na kũu nĩguo oha- na kũu nĩkuo ahotithagia kuohanio na wendani tondũ acio nĩo andũ arĩa marĩa makoragwo marĩ ake a hakuhĩ na koguo gũtirĩ mũkristiana gũtirĩ mũndũ mwĩtĩkia wĩigaga kana wĩikaragia tondũ ndangĩhota na ihoya rĩake nĩ nĩ atĩ na nĩgetha maingĩhĩrwo nĩ ũtonga wa kũmenya wega ũhoro wa hitho ya Ngai na nĩyo Kristo. Kũingĩhĩrwo nĩ ũtonga, ũtonga nĩ kĩ? Ũtonga nĩ gũkorwo na indo nyingĩ makĩria ya iria ũbatarĩtio nĩcio. Mũndũ gĩtonga nĩ akoragwo na indo akũhũthĩra na ahote kũiga mũthithũ na ahote gũikara atarĩ na guoya na atarĩ na kĩeha igũrũ rĩa rũciũ tondũ ena indo. na itonga mũndũ gĩtonga kĩiganĩire nĩ gĩkoragwo na gĩkeno nĩ tondũ ũcio nĩ akoragwo akĩmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩmũrehera thĩna. Na ithuĩ Akristiano nĩ kũrĩ ũtonga Ngai akoragwo atũhete, na ũtonga ũmwe nĩ ũhoro wa kũmenya wega ũhoro wa hitho ya Ngai na nĩyo Kristo. Ũtonga wa kũmenya, kũmenya Kristo nĩ kũgĩa na ũtonga. Nĩkĩ? Tondũ nĩ thĩinĩ wa Kristo tuonaga ũhoro wa kwoherwo kwa mehia. Nĩ thĩinĩ wa Kristo tũmenyaga ũhoro wa gũco wa wa kũgwatanĩra hamwe wa kũmenyana na Ngai, ũhoro wa gũcokio mũciĩ, ũhoro wa gũtuĩka arata na Ngai. Maũndũ macio moka nĩ tondũ wa Kristo Jesu, ũhoro witũ wa kuoherwo kwa mehia, ũhoro wa kũmenya thakame ĩrĩa yaitirwo nĩ Kristo, yaitirwo nĩ ĩrĩ oro rĩmwe na rĩarĩ rĩa kũigana. Na kwoguo mũndũ wothe wamũkĩrĩte Mwathani witũ Jesu Kristo, ũcio nĩamũkĩrĩte ũtonga ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Kristo, ũhoro wa kweherwo kwa mehia, ũhoro wa gũkũũrwo, ũhoro wa kũmenyana na Ngai, ũhoro wa kwendana na Ngai, ũhoro wa gũtũũra na Ngai, ũhoro wa kũgĩa na muoyo ũrĩa ũtagathira, ũhoro wa kũgaya ũthamaki wa Ngai, ũhoro wa thayũ ngoro-inĩ, ũhoro wa gĩkeno, ũhoro wa ũhooreri, maũndũ marĩa mothe mokaga mũndũ ũcio nĩ akoragwo ehereirio nganja ya horo wa wĩtĩkio wake na mũndũ ũcio wĩna ũtonga wa mwathani witũ jesu kristo rĩ mũndũ ũcio ũiyũrĩirwo nĩ ũtonga ũcio ũrĩa umanaga na kristo rĩ mũndũ ũcio ti mũndũ wa kwenyenya kana tondũ nĩ mũiyũrĩrĩre na rĩrĩa wĩna ũtonga rĩ menya magerio moka we nĩ ũkoragwo na hinya tondũ kũmenyana na kristo mũndũ amenyanaga na kristo mũndũ ahagĩrwo mehia make mũndũ atuaga atuĩka mwana wa ngai mũndũ akaiyũrio na roho wa ngai roho wa ngai aga- agakorwo aikarĩte thĩinĩ waku ũrĩa ũkũheaga hinya na koguo mũndũ ũyũ ũmenyete hitho ya ngai rĩ mũndũ ũcio nĩ akoragwo na hinya wa gũtoria mathĩna marĩa mangĩũka mũtũrĩre-inĩ wake mũndũ ũcio nĩ akoragwo na ũtonga hinya na ũtonga wa hinya koguo ena hinya mũkĩru na ti hinya angenina koguo mathĩna moka mũndũ ũcio nĩ akũhota gũtoria magerio moka mũndũ ũcio nĩ akũhota gũtoria guoka kĩma- kĩnyarirĩko mũndũ ũcio nĩ akũhota gũ- gũ- gũtoria guoka mũrimũ mũndũ ũcio nĩ akũhota gũtoria tondũ ena hinya mũkĩru kũrĩ thĩna ũrĩa woka hĩndĩ ĩrĩa wekora wĩna thĩna rĩngĩ tuge nĩ mũrimũ na nĩ wahũthĩra mbeca ciaku ciothe na irio ciaku ciothe, wĩ ore ona ũtonga, na ũtonga waku ndũngĩtingĩarĩka nĩ tondũ nĩ ũtonga, na koguo no ũkũhota kũgĩa no ũndũ ũkũhota kũrũgama rĩngĩ na gũthiĩ na mbere gwĩka ũrĩa ũrekaga. Na koguo mũndũ wĩ na ũtonga wa kũmenya wega wa Ngai, rĩrĩa ũmenyete ũhoro wa wega wa Ngai-rĩ, nĩ we nĩ ũkinyĩte handũ hega. na nĩ ũkinyĩte handũ hagĩrĩire nĩ gũkorwo wĩna kĩrũgamo na ũtekwenyenya kana gũtirĩ na maũndũ na morutani maragũthumbũra kana kwĩ maũndũ ma gũkwagithia thayũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ta mũkrista- ta mũkristiano na tũkwĩra ũhoro wa hitho ya ngai na nĩyo kristo ũrĩa thĩinĩ wake kũhithĩtwo mĩthithũ yothe ya ũgĩ na ũmenyo mĩthitho, mũthitho nĩ nĩ nĩ nĩ kĩndũ mũndũ oyaga akeigĩra handũ akahithia handũ akorwo nĩ mũndũ wĩna mbeca tondũ ndũkĩiga mbeca rungu rwa gĩtanda kana ndũciga na ikũnia ũcienjera irima mũndũ oyaga mbeca ciake agatwara bengi. Akauga ndĩna mũthithũ wakwa bengi. Nake mũndũ wĩna indo nĩ ekuoya akagũra akorwo nĩ mahiũ. Akauga ũcio nĩ mũthithũ wakwa ndahithia. Mũndũ nĩ agũthiĩ agaka nyũmba na indo ciake akauga ũcio nĩ mũthithũ wakwa ndahithia hau. Ũngĩ nĩ agathiĩ akagũra mũgũnda akauga ũcio nĩ mũthithũ wakwa ndahithia. Koguo ũhoro wa mũthithũ nĩ mũthithũ nĩ kĩndũ mũndũ akoragwo aigĩte gĩa kũhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wĩna bata mũna. na rĩu rĩ thĩinĩ wa kristo nĩ kũhithĩtwo mĩthithũ yothe ya ũgĩ na ũmenyo na ndeto cia ũgĩ na ũmenyo thĩinĩ wa mũkristiano nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ no nginyanagia ũmenye no nginya wamenya ũgĩe na ũtaũkĩru wa ũmenyo ũcio wĩnaguo na ũgĩe na ũgĩ wa kũhota kũhũthĩra maũndũ macio ũĩ Na nĩ thĩinĩ wa Kristo kũrĩ na ũũgĩ na ũmenyo ũcio wothe, na kwoguo Mũkristiano nĩ akoragwo e handũ hega, mũndũ ũyaine na Kristo wega, mũndũ wĩ na ũũma igũrũ rĩa wĩtĩkio wake, mũndũ wĩtĩkĩrĩte gũtũũrana na Ngai na makamenyana na Ngai kũna, mũndũ ũcio nĩ akoragwo na kĩrathimo kĩnene na kĩrathimo kĩa mwanya. Tondũ mũndũ ũcio ena ũmenyo na ena ũũgĩ, na nĩ ekũmenyera mũtũũrĩre wake, ekũũiga na ekũũtwarithia, na mũndũ ũcio ndangĩetĩkĩra kũhĩngĩcanithio mũtũũrĩre wake nĩ morutani ma andũ na, na, na, na, na mĩtugo na ũndũire wa andũ itaringanĩte na wĩtĩkio wake kana itaringanĩte na wĩtĩkio ũrĩa mũndũ arĩkirie gwĩtĩkia rĩrĩa augire ĩĩ kwĩ mwathani witũ Jesu Kristo. No tũrĩa tũgũthiĩ kuona hau mbere Nĩ tũkuona bata wa kũmenya Kristo nũũ na kũgĩa na ũũgĩ ũyũ na kũgĩa na ũmenyo ũyũ. Na nĩgetha twamenya atĩ twĩ na mũthithũ-rĩ na twĩ na hitho-rĩ na Kristo nĩwe wĩ na maũndũ macio mothe-rĩ, ũhoro wa gũthĩnio nĩ maũndũ marĩa andũ marehagĩrĩra mũndũ-rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgũthira na ũndũ ũcio nĩ ũkwaga hinya. Na kwoguo reke tũthiĩ kamweri kau kangĩ kana mĩhari ĩyo ĩngĩ naguo tũigue ũrĩa maandĩko ma Ngai maratwĩra. No ũmenye atĩrĩrĩ, wee... muoyo waku nĩgũkorwo na ũmĩrĩru na ũrũmwe na akristiano arĩa angĩ na wendani ũmĩrĩru na wendani na ningĩ ũcoke ũmenye nĩ thĩinĩ wa mwathani witũ jesu kristo kwĩna ũtonga wothe na kristo nĩwe hitho ya ngai na nĩwe thĩinĩ wake kwĩna mĩthithũ yothe ĩrĩa ngai akoragwo ahithĩte na nĩ tũkuona nĩkĩ gĩgũtũma maũndũ maya makorwo makĩhanĩka ngai wa muoyo atũteithie gũtuĩka andũ mamenyete kũrĩa mĩthithũ yao ĩrĩ tondũ nĩ gũkĩrĩ ũgwati ũkorwo na mũthithũ waku na ũcio ũngĩ ũriganĩrwo nĩ kũrĩa ũrĩ ta rĩu nĩ tũĩ kwĩna andũ aingĩ makoragwo na indo nyingĩ no kũngĩkinya handũ mũndũ ũcio athenge na akorwo na gũkorwo gũtirĩ mũndũ ũngĩ woĩ kũrĩa indo icio ciarĩ indo icio nĩ kũũrĩra ciũragĩra Mũkristiano no nginyanagia aikarage emenyete na eyũĩ nĩ nĩwe ũ, na amenyete kũrĩa mĩthithũ yake ĩrĩ, tondũ mũthenya ũrĩa ũngĩriganĩrwo nĩ kũrĩa mĩthithũ yaku ĩrĩ, mũthenya ũcio no rĩo ũngĩgĩa na thĩna, na mũthenya ũcio no rĩo kũngĩ, na hĩndĩ ĩyo no rĩo ĩngĩkorwo ũrĩ mũthenya wa ũgwati, ũngiuga ndũĩ kũrĩa mĩthithũ yaku, na wĩtĩkio waku, mũthithũ wa wĩtĩkio waku,

Nĩ gũkorwo o na ndatuĩka ndirĩ hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, ndĩ hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa roho, na ngakena nĩ kuona ũrĩa mũrĩ mĩbango mĩega, na ũrĩa wĩtĩkio wanyu thĩinĩ wa Kristo ũrĩ mũrũmu. Tũgĩthiĩ na mbere tuuga atĩ nĩ ũhoro wa kũmenya hitho ĩrĩa ĩhithĩtwo thĩinĩ wa Kristo, tondũ hitho ya Ngai nĩ Kristo. na nĩ thĩinĩ wa kristo kũhithĩtwo maũndũ mothe no nginya tũmenye atĩrĩrĩ ũngĩra kũmenya hitho ci- kana maũndũ marĩa mahithe rĩ no nginya ũme- ũge- ũmenye na mũndũ ũrĩa ũhithĩte indo icio no nginya ũmenya mũndũ ũrĩa wĩna indo icio na kũrĩa cigĩte na kwoguo ũhoro wa kũmenyana na kristo ũhoro wa kũmenya ũhoro wa ũhonokio witũ ũhoro wa gũkũũrwo gwitũ ũhoro wa muoyo ũrĩa ũtagathira ũhoro wa gĩkeno kĩrĩa gĩtangĩthira, ũhoro wa kũguũrĩrio maũndũ marĩa marĩ ma igũrũ rĩ, maũndũ macio mamenyekanaga o mũndũ angĩmenyana na mwene hitho icio. Tondũ ũtamenyana na mwene hitho icio rĩ, ndũngĩmenya hitho ĩyo ũrĩa ĩtariĩ. Na kwoguo wĩ Mũkristiano, Hitho ciothe cia Ngai nĩ ũciũĩ nĩ tondũ wa kũmenyana na Kristo, kana no ũcimenye nĩ tondũ wa kũmenyana na Kristo. Na ũndũ wa mbere ingĩhinyĩrĩria mũkristiano oro wothe ũhoro wa gũ- gwĩ- gwĩthomera Bibilia kana gũthikĩrĩria Bibilia, kũrĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa matahotaga gũthoma, ũhoro wa gũthikĩrĩria Bibilia, gũthomerwo Bibilia na kwĩra na ũhoro wa kũhoya, na to we wiki na kũgwatania na akristiano arĩa angĩ nĩgetha maũndũ-inĩ macio ũhote gũkũra na ũhote kũmenyana. No rĩrĩa mũndũ athiaga aguũrĩirio maũndũ-inĩ macio, no wambĩrĩria gwĩtukania na maũndũ, wambĩrĩria gwĩtukania na maũndũ mangĩ, mwene hitho ndangĩkũguũrĩria hitho ciake tondũ we ndũrĩ ndundu nake. Ũngĩenda kũmenya hitho

Kwĩna andũ mena morutani mao makiuga nĩmegũkuonia ũrĩa ũngĩmenyana na Kristo na njĩra ingĩ kuma ĩno nja ya maandĩko marĩa matheru, nja ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai atũhete kĩrĩa gĩkũrũ na kĩrĩa kĩerũ. Kwĩna andũ megũkwĩra nĩmonaga cioneki, nĩmarotaga iroto, nĩmaragĩrio, na wathikĩrĩria ũraigua mararĩrio nja ya... ya kiugo kĩa ngai kiugo kĩa ngai no nginya tũkĩmenye nĩgetha wona mũndũ oka akwĩra maũndũ marĩa egũkwĩra rĩ ũkamaiga ratiri-inĩ na ũkamaiga gĩthimi-inĩ maũndũ macio nĩ maringanĩte na wĩtĩkio kwĩna maũndũ mangĩ andũ maratwo maũndũ mao ma kĩndũire o namo no marutanagwo hĩndĩ ĩyo na nĩ- na no tũkuona o namo no nginya maigĩre aratinĩ wĩ mũkristiano wĩyũria atĩrĩrĩ ĩ maũndũ maya ndĩrarutwo rĩ nĩ maringanĩte na mũbango na wendi wa ngai nĩ maringanĩte na kiugo kĩa ngai na kwoguo auga atĩrĩ ndĩramwĩra ũhoro wa nũ ũrĩ na hitho no mwene hitho no mwene ũtonga no mwene ũũgĩ no mwene ũmenyo wothe na nĩgetha mwona mwamenyana nake rĩ gũtirĩ hĩndĩ mũkahĩtithio ũhoro wa wĩtĩkio wanyu mwona mwagĩa ndundu na ngai wona wagĩa ndundu na ngai rĩ wona wagĩa ndundu na kristo rĩ we gũtirĩ hĩndĩ ũkahĩtithio na gũtirĩ hĩndĩ ũkeherio mũbango-inĩ wa ngai na gũtirĩ maũndũ magakwenyenyi na gũtirĩ maũndũ magagwĩkĩra guoya na gũtirĩ maũndũ magakũritũhĩra, tondũ Paũlũ ekuga, niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ maũndũ-inĩ ma kĩĩroho. Nĩ ngũhota gũkũũrana thĩinĩ wa kĩĩroho nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mĩtũũrĩre yanyu. Na wona na tondũ nĩ ngũranaga-rĩ, nĩkĩo ndĩramũringĩrĩria maũndũ maya. Na Mũkristiano o wothe nĩ agĩrĩirũo nĩ kũhoya Ngai atũteithagie na nĩgetha tũkamenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩ ya kĩĩroho na maũndũ-inĩ ma kĩĩroho. Rĩrĩa twaigua maũndũ-rĩ, to kũigua tu maũndũ na kũigua tu, no ningĩ nĩ twagĩrĩirũo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ ya kĩĩroho-rĩ, maũndũ macio mararingana atĩa. Na tũgĩka ũguo, no nginyanagia mathimwo na kiugo kĩa ngai na maigĩrĩrwo ratini ya kiugo kĩa ngai na nĩgetha maũndũ macio twĩtĩkie na tũmenye kũna nĩ maringanĩte na mũbango wa ngai no paulo arauga atĩ harĩ inyuĩ-rĩ andũ a korosai-rĩ nĩ ngenaga nĩ kuona ũrĩa mũrĩ mĩbango mĩega na ũhoro wa mĩbango ye- mĩega nĩ ũhoro wa ũrĩa o meharĩirie kũmenya na kwĩruta na gũthomithio ũhoro mwega wa ũkristiano kana wa wĩtĩkio nĩ andũ meharĩirie kana meharĩirie gũthomithio na kũmenya koguo mĩbango yao yaringanĩtie oro na wega wa ngai na ningĩ ũhoro wa wĩtĩkio wao thĩinĩ wa kristo ũrĩa warĩ mũrũmu koguo ti andũ atĩ mangĩ- mangĩenyenyirio kana matiagĩrĩirwo nĩ kwenyenyio na mũthenya wa ũmũthĩ kĩũria nĩ atĩrĩrĩ mĩbango yaku thĩinĩ ya wĩtĩkio ĩhiana atĩa mĩbango yaku ta mũndũ mwĩtĩkia rĩ ĩhiana atĩa wĩtĩkio waku wa thĩinĩ wa kristo jesu rĩ ũkinyĩte ha nĩ mũrũmu nĩ wehandĩte Na ũhoro wa kũrũma-rĩ, nĩ ũhoro wa kũhota kũrũgama na kwĩgitĩra. Na kiugo gĩkĩ gĩkĩhũthĩrwo kĩahũthagĩrwo ũhoro-inĩ wa thigari iria ithiaga ita-inĩ kana andũ arĩa makoragwo marĩ a kũgitĩra thayũ. Ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ andũ mehandĩte akorwo nĩ nĩ borithi icio kana nĩ njeci ĩyo kana nĩ ita rĩu rĩthiaga mbara-inĩ, nĩ magĩrĩirwo gũtuĩka andũ mangĩhota kũrũgama, thũ ciao cioka ti andũ a kũra no nĩ andũ a kũrũgama na kwĩhanda kũna na kũhota gũthiĩ na mbere na gũkora thũ. Ũcio nĩguo mũtũrĩre wa mũkristiano, atĩ mogwati mangĩgũkora nĩ ũkũhota kwĩhanda na ũhote kũrũgama. Ona ũngĩkorwo nĩ ũgũthiĩ na mbere, nĩ ũkũhota gũtuĩkania kĩrĩti kĩrĩa kĩrĩ mbere yaku, nĩ tondũ we wĩ mũndũ wĩhandĩte, na wĩ mũndũ ũrũgamĩte, na wĩ mũndũ wĩna hinya. Na nĩ nguga Ngai atũteithie, na nĩ getha tũtuĩke andũ a kũmenya hitho ya Ngai, na nĩyo Kristo ũrĩa Thĩinĩ wake nĩ kũhithĩtwo ũtonga wothe wa ũũgĩ na ũmenyo, na nĩ getha tũtikanae gwatuĩka andũ mangĩcambicũrwo kana megũcambicwo nĩ maũndũ marĩa andũ mararutana, na nĩ maingĩ na mekuo gatagatĩ gaitũ, no Ngai nĩ egũtũhe hinya na nĩ getha tũtuĩke andũ mena wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo Jesu na andũ merũmĩtie kũna, andũ mangĩrũĩrĩra wĩtĩkio wao. Kamũhari ga ithathatũ kinya ka inyanya, nĩ gũthiĩ na kũu mũhuro, kĩongo kĩronania atĩ nĩ ũhoro wa kwohorwo mawatho-inĩ ma andũ nĩ ũndũ wa Kristo. Kamũhari ga ithathatũ gekuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio-rĩ, o ta ũrĩa mwamũkĩrire Kristo Jesu arĩ Mwathani, thiĩi na mbere gũtũũra thĩinĩ wake, mũhandĩtwo na mũgakwo thĩinĩ wake, na mũkĩongagĩrĩrwo hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio, o ta ũrĩa mwarutirwo, na mũkĩrĩrĩrie gũcokagia ngatho. Mwĩmenyererei mũndũ o na ũrĩkũ ndakanamũtahe meciria na maũgĩ na maheni ma tũhũ marĩa moimanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ndũire cia thĩ ĩno, no ti kuuma kũrĩ kristo no twathiĩ na mbere gũtwarithio kũmenyithia ũhoro wa wĩtĩkio witũ na ũrĩa tũtariĩ na kamwari gaithetha tũkaratwa atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa ũguo rĩ kana nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ ũcio tũgũkau mbere rĩ o ta ũrĩa mwamũkĩrire kristo jesu arĩ mwathani kĩu nĩkĩo kĩa goro kwamũkĩra kristo jesu arĩ mwathani. Na kĩrĩa kĩrĩa ingĩũria oro ũmwe witũ ũrĩa ũrathikĩrĩria rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, we no uge atĩ nĩ wamũkĩrĩte Kristo Jesu arĩ mwathani? Nĩ wamũkĩrĩte Kristo Jesu arĩ mwathani? Tondũ hau nĩho ũhoro wambagĩrĩria. Ũhoro wa mũndũ gũtuĩka mwĩtĩkia kana gũtuĩka mũkristiano na mũno reke kiugo gwĩtĩkia tondũ kiugo ũkristiano nĩ kĩhũthĩre mũno hakuhĩ thĩ thĩ nene mũno nĩ yugaga nĩ ya nĩ ya ũkristiano no kristo gũtirĩ handũ hahũthĩre kiugo akristiano ona ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa ithe ah, kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩtheru ti kũingĩ nĩ handũ hanini mũno hahũthĩrĩtio ũhoro wa kristiano ona andũ nĩguo tũmetagwo akristiano Ah, na nĩ gũtendio matendagio magĩtio magĩtwo akristiano Andũ maarĩ metagwo etĩkia, arũmĩrĩri, na atũmwo. Na rĩu rĩ, mũndũ nĩgetha atu aingĩre rĩ, atuĩke mũkristiano rĩ, no nginyagia wamũkĩre mwathani witũ Jesu Kristo, na ũmwamũkĩre arĩ mwathani. Na koguo kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, we nĩ ũmwamũkĩrĩte? Rĩu nĩ ikinya rĩa mbere nĩ tugaga, tũhũthagĩra kiugo kũhonoka, nĩhonokete nĩnjĩtĩkĩtie mwathani witũ jesu kristo ta mũhonokia wa ngoro yakwa Ah, nĩndĩheanĩte kwĩ mwathani witũ jesu kristo nĩwe mwathani Ah, nĩ harĩ ũndũ ũkaga na nĩ tondũ nĩ kwamũkĩra rĩ nĩ kũrĩ mũthenya ũrĩa mũndũ amũkĩrie mwathani witũ jesu kristo na njua andũ no mende gũkararia no nĩ kũrĩ tondũ gũkĩamũkĩra rĩ githĩ ti kĩndũ wamũkĩra Ah, no nginya gũkorwo kwĩna mũthenya mũna kĩrĩa kĩrĩa wamũkĩrie kĩndũ kĩu ingĩgũtũma nginya- i- ingĩtũma mũndũ na kĩndũ akũrehere Ah, na nĩ kĩndũ ũbatarĩtio nĩkĩo kana nĩ kĩndũ no nginya ũkorwo nakĩo nengera mũndũ akũrehere kĩndũ no nginya wamũkĩre kĩndũ kĩu No nginyagia kũngĩgĩa na ciira, nĩũkaũga mũthenya mũna, mũndũ ũrĩa wakũrahire nĩakauga mũthenya mũna nĩndakũrahire kĩna na nĩwamũkĩrire, kana nĩũkuga mũthenya mũna nĩndamũkĩrire kĩna kuma kũrĩ ng'ania. Ũhoro wa kwamũkĩra no nginyagia gũkorwo na mũthenya, no nginya gũgũkorwo na ũndũ. Ndũngĩũĩ nĩ wamũkĩrire kĩndũ na ũrie wamũkĩrire rĩ, ũcoke wambĩrĩrie kuga ndũĩ wamũkĩrire rĩ. Na nĩ tondũ ũhoro wa kũhonokanio nĩ ũhoro wa bata, no nginyagia gũkũ na gũtua itua. He mũthenya ũrĩa mũndũ atuaga itua, nĩ ngwamũkĩra Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ngwamũkĩra Mwathani witũ Jesu Kristo. Ona acio maugaga maingĩrire tu tarĩ gũtendera, magĩtendeera, magĩkora me kũu thĩinĩ. He ndagĩka, he ihinda rĩrĩa mũndũ augire aca. mũtũrĩre wakwa nĩ ndaũneana kwĩ mwathani Jesu Kristo na rĩu tũgakerwo akorwo nĩ twekire ũguo tũthiĩ o na mbere gũtũra thĩinĩ wake thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo mũhandĩtwo kana tũhandĩtwo na tũgakwo thĩinĩ wake na tũkĩongagĩrĩrwo hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio o ta ũrĩa twarutirwo na tũkirĩrĩrie gũcokia ngatho kũhandwo ũhoro ũyũ wa kwamũkĩra kristo jesu nĩ wa kana ũhoro wa kũhandwo nĩ kũhandwo reke njuge ũũ mũtĩ ũhandagwo o handũ hamwe ndũngĩkora mũtĩ mũhande kũndũ kwĩrĩ na no mũtĩ ũmwe mũtĩ ũhandagwo irima rĩmwe kana akorwo nĩ mbegũ ĩhandagwo irima rĩmwe ĩgakũra ĩgatuĩka mũtĩ kana ĩgatuĩka kĩrĩa gũtuĩka o irima rĩmwe Mũtĩ nĩ wanga ũkonyirwo na mĩri ũthiĩ ũkahandwo handũ hangĩ. Hingo ciothe kĩndũ gĩkoragwo kĩhandĩtwo o handũ hamwe. Ndirĩ ndona kĩndũ kĩhandĩtwo handũ herĩ kana kũndũ kwĩrĩ o hĩndĩ ĩmwe. Atĩ ũkona mũtĩ ũmwe ũkauga mũtĩ ũyũ uma mũgũnda wa ng'ania na noguo wĩ mũgũnda wa ng'ania o mũtĩ ũmwe, kana mũtĩ ũyũ nĩguo uma rũgongo. na nĩguo ningĩ wĩkũra magũrũ-inĩ ma mũgũnda aca mũtĩ ũhandagwo o handũ hamwe ndĩrarĩkanĩria atĩrĩrĩ ũhoro wa wĩtĩkio na ũhoro wa kũmenya na mwathani witũ jesu kristo rĩ mũndũ wĩ wĩtĩkio-inĩ ahandĩtwo wĩtĩkio-inĩ wa kristo na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhandwo mawĩtĩkio-inĩ merĩ uge we wĩ mũkristiano na wĩ mũndũ wa kĩndũire uge wĩ ndĩ mũgĩkũyũ ndĩna ũgĩkũyũ wakwa ndĩna mĩtugo yakwa ya ũndũire ĩrĩa njĩkaga na mũno marĩ maũndũ ma magongona. Ndirauga kwaria rũthiomi, ndĩrauga maũndũ ma kĩroho, na nĩ mũranyita ũrĩa ndĩrauga, maũndũ ma kĩroho. Ndũngĩhota gũkorwo ũhandĩtwo kũndũ kwĩ, ndũngĩhandwo mothamaki-inĩ merĩ. Ndũngĩkorwo wĩ mũkristiano na wĩ mũyahudi, na wĩ mũithiramu, na wĩ mũhĩndĩ, aca. maũndũ mahĩtũkio mũndũ mũndũ handagwo mũgũnda-inĩ ũmwe mũndũ handagwo wĩtĩkio-inĩ ũmwe na andũ arĩa mageragia gũtwĩra niĩ njĩtĩkĩtie mawĩtĩkio mothe ma ndini yothe ta mũndũ ũngĩ ndĩaugire auga- arau- ũraugire we ona ti mũkristiano wetĩkĩtie maũndũ mothe ndũngĩhota gũkorwo wĩ mũndũ mũtukanĩrĩ mũno ta wĩcirie mũtĩ mũmera wothe ũhandagwo handũ hamwe gũtirĩ ũhandagwo kũndũ kwĩrĩ na wona wahandwo handũ hamwe rĩ nĩ ũthiĩ ũthiaga na thĩ ũkagĩa na mĩri na ũgacoka ũgathiĩ ũna- ũgathiĩ na igũrũ koguo nĩ ũkũhandwo na kũhandwo kũu kũrauga gũgathiĩ na thĩ ũkagĩa na mĩri mũtĩ ũgĩaga na mĩri o handũ hamwe nĩ ĩnyue gĩtambe no nĩ mĩri ya mũtĩ ũcio wiki watamba koguo mĩri ĩyo kĩrĩa yagĩra ĩrehagĩra oro mũtĩ ũcio koguo mũtĩ ũhandagwo handũ hamwe na mũgakwo thĩinĩ wake rĩu ũhoro wa gwakwo nĩ ũhoro wa gũthiĩ na igũrũ tondũ nyũmba onakwa no nyũmba ona nyũmba yakagwo oro handũ hamwe gũtirĩ nyũmba ĩngĩkorwo yakĩrwo kũndũ kwĩrĩ kana yakwo mĩthingi-inĩ ĩrĩ nyũmba yakagũrwo mũthingi-inĩ ũmwe na koguo okorwo tũrĩ etĩkia tũmenye kana tũrĩ etĩkia mũthemba ũrĩkũ tũhandĩtwo mũthingi-inĩ ũrĩkũ nĩ mũthingi-inĩ wa kristo tũhandĩtwo kana nĩ mũthingi-inĩ wa ũndini witũ wa ngai iria ciarĩ cia maguka maitũ na maguka ma maguka maitũ iria- marĩa mahoyaga nĩ ndini ĩrĩkũ nĩ kĩgongona kĩrĩkũ ũhandĩtwo igũrũ rĩakĩo mũthingi waku rĩ wĩ mũthingi nĩ ũrĩkũ nĩ ho gwakwo akorwo kwenda gwakwo ta mũkristiano no nginya ũrũgame thĩ ũkorwo ũhandĩtwo thĩinĩ wa kristo mũthingi waku no ngorwo no nginyanagia ũkorwo wĩ thĩinĩ wa kristo jesu akorwo kwenda gũtuĩka mũgĩkũyũ na wĩna mĩtugo ya ũgĩkũyũ na maũndũ ma ũndũire ma ũgĩkũyũ ũhandwo ũgĩkũyũ-inĩ na ũikare roro wenda gũtuĩka mũithiramu ũhandwo maũndũ-inĩ ma ithiramu wenda gũtuĩka mũhĩndĩ ũhandwo maũndũ-inĩ ma ũhĩ ma kĩũhĩndĩ wenda gũtuĩka mũya- mũ- mũyahudi ũtu- no tũngĩtukania na haha nĩho rĩu mbara ĩkorete andũ andũ andũ aingĩ tondũ nĩoka mũndũ e kanitha-inĩ na arĩ ũndũire-inĩ ndũngĩhota nĩ nĩ ũgũtukanĩrwo wĩ mũndũ mũtukanie nĩ ũgũtukanĩrwo mũno nyũmba ĩhandagwo oro handũ hamwe o mũthingi-inĩ ũmwe mũtĩ ũhandagwo o irima-inĩ rĩmwe gũtirĩ ũndũ- mũtĩ ũngĩhandwo marima merĩ tondũ no nginya ũingĩrie mĩri na kũu thĩ ũcoke wambĩrĩrie gũkũra wĩcirie no tũitũ kũrĩa ũgũkorwo rĩ na wakwo ino na mũgakwo thĩinĩ wake kũ thĩinĩ wa kristo koguo mũndũ akwa igũrũ rĩa mũthingi-inĩ ũrĩa ũrĩa rĩ mũndũ akwa iri- igũrũ rĩa irima-inĩ rĩrĩa enjeirwo na akahandwo na mũkĩongagĩrĩrwo hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio o ta ũrĩa mwarutirwo andũ nĩ kũtua marutagwo wĩtĩkio na thĩna ũmwe ũkoragwo na andũ kana thĩna ũmwe ũkoragwo kũrĩ and- etĩkia na akristiano nĩ tondũ nĩ maregaga ũhoro wa kũrutwo ũhoro wa wĩtĩkio wao na koguo ũngĩũria mũndũ wĩtĩkĩtie atĩa na ndoĩ ũrĩa etĩkĩtie nĩ ekuga nĩ njĩtĩkĩtie jesu ũngĩmũria atĩa ndoĩ maũndũ maingĩ no nginya andũ wĩtĩkio andũ no nginya marutwo Na wona tweka ũguo, ningĩ tũkirĩrĩrie gũcokia ngatho. Maũndũ macio Kristo atũhete, maũndũ macio Ngai atũhete, wona twaikara thĩinĩ wake, na wona twamũrũmĩrĩra, tondũ mũthingi-inĩ ũrĩa ũrĩ, mũ- nyũmba ĩhia- ĩhia- ĩhiananagia na mũthingi-inĩ ũrĩa ũrĩa ũrĩ, mũtĩ ũhianaga tĩri-inĩ ũrĩa ũrĩ. Akorwo nĩ tĩri mũhĩnju, mũtĩ gũkoragwo wĩ mũhĩnju akorwo nĩ tĩri mũnoru mũtĩ ũkoragwo wĩ na hinya akorwo nĩ thĩ- mũthingi wakĩtwo ihiga-inĩ wega nyũmba ĩyo ĩkoragwo ĩ na hinya na ndĩinainagio no ĩngĩhandwo mũthanga-inĩ huho cioka nyũmba ĩyo nĩ- andũ nĩ maiguaga ĩkĩegeka nĩ maiguaga nĩ ĩrathingithio koguo mũndũ amenye harĩa arĩ nĩ mũthingi wa mũthemba ũrĩkũ na nĩkĩo ũcio noguo ũgũgwĩkĩra hinya na mũkirĩrĩrie gũcokia ngatho tondũ naguo mũtũũrĩre ũkĩrĩ mwega wona twamenya na mwathani witũ jesu kristo ũcio tũha- ũtũhonokagia ũhoro wa gũcokia ngatho ti ũhoro wa kũringĩrĩrio ona ti ũhoro wa gũthaithwo no nĩ ũhoro wa kwĩyenda nĩ gũkena nĩ tondũ wa ũrĩa ngai atwĩkĩire na koguo ũ- ũgakora hingo ciothe nĩ ũracokeria ngai ngatho nĩ ũramũkenerera nĩ tondũ wa wega wake na nĩ tondũ wa tha ciake nyingĩ igũrũ rĩake nyingĩ kamweri ka inyanya nĩ karitũ no no nginya mũkristiano wothe agekerere mwĩmenyererei mũndũ ona ũrĩkũ ndakanamũtahe meciria na maũgĩ na maheni ma tũhũ koguo mũndũ mũhande wega harĩa ahandĩtwo mũndũ ũcio ndangĩtĩkĩra kũhenio meciria Ndangĩtĩkĩra gũtahwo meciria make, ndaka, nda, ndangĩtahwo meciria make na maũũgĩ na maheni ma tũhũ marĩa maumanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ndũire cia thĩ ĩno, no ti kuuma kũrĩ Kristo. Ũndũ ũrĩa mũkristiano agĩrĩirwo nĩ kũmenya, mũndũ ũrĩa mwĩtĩkia, mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie mwathani witũ Jesu Kristo agĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ maũndũ marĩa Kristo aratũruta, nĩ maũndũ marĩa Ngai aratũruta. Macio nĩmo tũkwĩhara namo hau na hau na macio nĩmo tũkũrũgama namo. Na macio mũndũ ndangĩenyenyio. Mĩtugo ya andũ na maũndũ marĩa ũkũrutwo ma mĩtugo ya andũ no nginyagia mũndũ ecirie nĩ atĩa ndĩrarutwo nĩ maũndũ ma kũnyuma nĩ ma kũnjehe- ma kũnjeheria wĩtĩkio-inĩ wakwa kana no maũndũ ma kũndeithia ndĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ andũ nĩ kwĩ ma- mĩtugo mĩega ya andũ no nĩ kwĩ maũndũ mangĩ twagĩrĩirwo nĩ kũũrĩra na kũmeherera mũno maũndũ marĩa marĩ ma kĩũndũire ũhoro wa kũruta magongona ũhoro wa kũruta thĩnjo ũhoro wa gũita ga- wa gũita mm, ah, ga- gacohi thĩ atĩ nĩ kũrathima ngomi na ngoma cia maguka cia maguka na mago aitũ maũta macio maũndũ marĩa mata- maratweheranĩria na mwathani witũ jesu kristo ũhoro wa irumi atĩ cia cia- atĩ atĩ ciarĩ kuo ũhoro wa thahu ũhoro wa, wa ũgũ maũndũ macio no nginya gita mũkristiano tũmerere na nĩ tũkuona kĩrĩa kĩratũma maũndũ macio tũmerera na kĩrĩa kĩratũma njuge atĩ maũndũ macio matiumate na kũrĩ kristo maũndũ macio ũreka rĩ maumate na kũrĩ kristo ũhoro wa wendani umate na kũrĩ kristo koguo no nginya nyende mũndũ ũcio tũkoragwo nake Ũhoro wa kũgwatanĩra umanaga na ũng, na, na, na ũngai. Kwĩ maũndũ ngũgwatanĩra na andũ. Kwĩ na maũndũ ngũteithania na andũ. Kwĩ na maũndũ ngwĩkanĩra na andũ, tondũ nĩ maũndũ me, ma gũtũteithia. No kwĩ na maũndũ mangĩ itekũingĩrĩra. Maũndũ marĩa megũthaahia wĩtĩkio wakwa, maũndũ marĩa matekũngũtu, me, ma, megũtũma ndaihanĩrĩrie na Mũhonokia wakwa, maũndũ marĩa mataumanĩte na mũthingi ũrĩa handĩtwo wa Ũkristiano, kana wa Kiugo kĩa Ngai, Maũndũ marĩa mataringanĩte kana marĩa marakararania na kiugo kĩa Ngai, maũndũ macio mothe no nginyagia ndegere namo. Moritani marĩa mararegana na mwathani witũ Jesu Kristo makiuga atĩ Kristo, Jesu ti Kristo, ona Jesu ti mwana wa Ngai, maũndũ macio no nginyagia ndegere namo. Maũndũ marĩa maranjĩra atĩ gũtirĩ cira ũgacirithio andũ marĩkia gũkua, maũndũ macio no nginyagia ndĩmorĩre. Maũndũ marĩa marauga atĩ andũ matuĩkaga maroho magaikaraga gũkũ rĩera-inĩ, wĩra wao nĩ wa gũthĩnia andũ na gwĩtia indo maũndũ macio macio hau hatirĩ morutani macio nĩ maũndũ ma kũũrĩrwo maũndũ ma ikeno cia kũnyua na kũrĩa na kwĩgangara na kwaga gũtĩa ngai na maruga mangĩ marĩa mainagwo nyĩmbo itarĩ itarĩ cia gũkenia ngai na ciĩko itarĩ cia gũkenia ngai mũkristiano no nginyagia oranĩre na morutani macio andũ mararutwo no nginyagia mwĩme twĩmenyerere o mũndũ ona ona ũrĩkũ ndakanatũtahe meciria na maũgĩ na maheni ma tũhũ gwĩkĩrwo guoya gwĩkĩrwo ihoru kũiguaga wĩna thirĩ gwĩkagĩrwo thithi hingo ciothe gũikaraga wĩna nganja ũteyũĩ we nĩ weũ ũtarĩ na ũcamba na ũmĩrĩru mu- ũ- we wĩyũ tondũ maũndũ maya moimanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ũndũire cia thĩ ĩno no ti kuma kũrĩ kristo na mũkristiano wothe no nginya egitĩre na mũkristiano wothe no nginya arũgame na mũkristiano wothe no nginya auge aca kũrĩ maũndũ macio marĩa maramweheranĩria marĩa mararegana marĩa marahĩngĩrĩcana na wĩtĩkio waku ũrĩa ũrutĩtwo kuma ibuku-inĩ rĩrĩa itheru rĩa ngai na rĩa ithe witũ koguo no nginyagia twĩtĩkĩre kũrutwo na nĩgetha wĩtĩkio witũ ũgĩe na hinya no ona twaga kũrutwo wĩtĩkio witũ ndũkũgĩa na hinya na no kiugo matarĩ nĩ rĩgũgũteithia wĩmenye we nĩ we ũ na ũngĩmenya kwĩ mũndũ ũngĩteithĩka nĩ ithomo rĩrĩ mwĩre na nĩgetha onake ahote gũteithĩka onake ahote kwĩmenya

Baba, nĩ ngũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũheka mweke na gũthikĩrĩria na nĩ kuo mwathani wa muoyo akũrathime kinya rĩrĩa tũgacemania hĩndĩ ĩngĩ ah, cingĩ nacio no igũka na ngai tu akũrathime mũno reke tũhoe thengiũ ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ jesu kristo nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũhetie ũtonga wothe nĩ tondũ wa kũmenyana na mwathani witũ jesu kristo nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hitho ciaku njega iria ũtũguũragĩria na iria ũtũheaga tũteithie tũtuĩke andũ magũkwenda na andũ agũkwĩrĩria maũndũ-inĩ mothe na andũ agũtwarana nawe tũhe ũgĩ na ũmenyo wa wendo wa, wa wendi waku nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa kristo jesu tũhoe na twetĩkia amen